Хәйле тәүлек вакытлары китап сөюче дусларым, бәлки сез киресенчә китап укырга яратмыйсыз һәм шуңа күрә бу видеоны карыйсыздыр, чөнки ул сезнең китапка карашыгызны тәмамән үзгәртәчәк. Бу китап Краш тапшыруы. Башлыйбыз! Без бу тапшыруда сезнең белән татар язучыларының әсәрләре, татар китаплары белән танышуны дәвам итәбез. Әсәрләрнең кыскача эчтәлеге, сюжет сызыгы, образлар, персонажлар, алар арасындагы мөнәсәбәт, төп проблематика һәм нәтиҗә белән танышып узарбыз. Бүген без сезнең белән унтугызынчы гасыр мәгърифәтчесе Каюм Насыйриның Әбүгалисина китабына күз салырбыз. Белешмә. Автор, Каюм Насыйри, ә дөресрәге Габдулкаюм ибн Габдуннасыйр. Ул тел белгече һәм галим, халык авыз иҗатын туплаучы һәм җыючы, татар әдәби телен үстерүче, тәрҗемәче, әдип. Ятларга кирәк иде, ятларга.
Ну да, конечно, успеешь всё ятларга. Каюм Насыйриның әдәби мирасы киң колачлы һәм үзе кебек күп кырлы. Әсәрләрен санап китсәң, бер зур исемлек килеп чыгар. Шуңа күрә аның әдәби әсәрләрен өч зур төркемгә бүлеп карыйлар. Беренчесе, шәрык романнарының иҗади тәрҗемәләре. Әбүгалисина кыйссасы нәкъ шушы төркемгә керә дә. Әбүгалисина кыйссасы унҗиденче гасырда яшәгән төрек язучысы Зияэддин Сеид Яхъяның Генҗинеи хикмәт әсәренең иҗади тәрҗемәсе булып чыга. Ягъни бу әсәрнең оригиналы. 1864 елда бу китапны инде бер татар кешесе бастырып чыккан, тик гарәп һәм фарсы алынмалары күп булганга, аны аңлау авыр булган. Каюм Насыйри исә аны гади татар теленә тәрҗемә итеп 1872 елда язып чыга һәм берничә елдан ул бастырыла. Әбүгалисина әсәре 11 йөз елда Урта Азиядә яшәгән Табиб, фәлсәфәче Ибн Сина, ә Ауропада ул һәм рус дөньясында Авиценна буларак билгеле шәхес турында. Аның буенча фильм да төшерелде, Лекарь. Карадыгызмы? Әсәрдә химия, алхимия кебек фәннәр, төшенчәләр күп кабатлана, шуңа күрә төгәл фәннәр сөюче олылар өчен дә, балалар өчен дә актуаль һәм кызык булып тора. Әбүгалисина кыйссасының төп герое реаль шәхес Ибн Сина булуына карамастан, бу документаль Хикәя түгел, ә могҗизаларга, тылсымга бай әкият. Шунысы да кызыклы, Әбүгалисина инде басылып чыкканчы популярлык казана, кешеләр кулъязманы кулдан-кулга тотып укыганнар һәм, гомумән алганда, бу әсәр күп кенә телләргә тәрҗемә ителгән. О, кулак-то здесь у меня посложнее будет. Уку вакытына килгәндә башта әсәрнең берничә төре булуын әйтү кирәктер. Беренчесе Каим Насиринең үз кулы белән язган тәрҗемәсе. Бу иң күләмле вариант. Укыганда гел өскә, аска, өскә, аска алынма сүзләрнең тәрҗемәләрен карап укырга кирәк. Шуңа күрә бу иң тулы, ләкин иң катлаулысы. Икенчесе, без бала чактан яратып укыган Гасыйм Лотфиның адаптациясе, ягъни кыскартылган, матур, аңлаешлы варианты. Әдәбият дәреслекләрендә дә шушы тәрҗемәдән өзек бирелгән. Инде тагын да кыска адаптациясе, узган елны бастырылган шактый юка хикәя авторы Татар китабы йорты мөдире Айдар Шәйхин. Шул ук шәхеснең инде Әбүгалисина кыйссасының комиксына да кулы тигән. Бу комикс шул исәптән Сабантуй журналында да басылып чыккан. Ягъни, бу әсәр белән шундый заманча форматта да танышырга мөмкин. Нәтиҗәдә, Әбүгалисинаның кайсы вариантын сайлавыгызга карап, уку вакыты бер сәгатьтән алып дүрт сәгатькә кадәр сузылырга мөмкин. Ә уйлана-уйлана, Хикәядәге тылсымлы рецептларны үзегезгә яза-яза, әфсәнәләрне кабатлый-кабатлый укысагыз, аннан да күбрәк укый аласыз. Ә кемдер аудиоформатта тыңлаган бармак белән күрсәтмим, ул да сүз уңаеннан бик шәп вариант, өч сәгатьтә тыңларга мөмкин. Ә төп эчтәлекне аңлату өчен семия гыйлеме көче белән әйдәгез такта янына күчик. Нәвәйтү ән әцхәбү фи гурфәти тәдриси мәә гыйлми семия

Туганының исеме Әбүгалисина була. Әбүгалисина кечкенәдән инде балачактан белемгә гашыйк булып туа һәм һәр яңа белемне үзләштереп, шунда ук сеңдереп, аңлап бара торган акыллы вундеркинд була. Әбелхарис исә акылсыз бала булмый, ләкин шулай да белеме буенча Абыйсы, туганы Әбүгалисинадан калышып бара. Әти-әнисе балаларны мәдрәсәгә җибәрәләр, анда Әбүгалисина укып кына калмый, ул яшьтәшләре, сабакташлары, хәтта аннан олырак балаларга белем бирә, аларны укыта башлый. Ә тәнәфестә алар белән бергә чыгып туп тибә, уйный, алар белән кәеф-сафа кора. Әйтергә кирәк ки, Әбүгалисина Каюм Насыйрига охшаш, яки киресенчә, чөнки Каюм Насыйри да кечкенә вакытта белемгә, фәнгә тартылган, Бәлки бу нәсел җебеннән киләдер, чөнки аның бабасы Бәрәскә авылындагы данлыклы мәдрәсәдә белем алган, аннары Каюм Насыйриның туган авылы Югары Шырданда имам булган. Акыллы булу белән бергә, ул кешелекле, тигезсезлеккә, гаделсезлеккә битараф булмаучы, гадел бала, кеше булып үсә. Хәтта шундый хәл булган, укучылар беркөнне Әбүгалисина утырган урындыкка кәгазь бите куйганнар, элек кнопка һәм савызлар кую булмаган, ләбаса, һәм Әбүгалисина килгәч, бу урындыкка утыргач, йә түшәм төштеме, йә идән мендеме дигәндәй, Бу кечкенә зәррә кадәр үзгәрешне белеп, сизеп, сиземли торган акыллы укучы булган. Мәдрәсәне тәмамлап, үсеп җитлеккәч, ир-егетләр белем артыннан башка илләргә чыгып китәләр һәм белем тулы бер мәгарәгә юлыгалар. Бу гади генә мәгарә булмый, тылсымлы мәгарә эчендә караңгы һәм куркыныч. Әлеге мәгарә елына бер генә ачыла торган булган һәм игезәкләр монда бер көн генә калырга түгел, ә качып бер ел буе белем тупларга шундый детальле план кырганнар. Бу планның үзенчәлеге, ничек калганнар, нинди белемнәр алганнар һәм караңгылыкны ничек яктыртканнар, ничек тукланганнар һәм башка детальләрне белер өчен китапны үзегез укый аласыз. Әлеге әсәрдәге географик координатлар, Мисыр булсын, Бохара булсын, башка илләр булсын, алар Урта гасырның тарихи йөзенә туры килә һәм андагы яшәгән социаль катлам вәкилләре үзара аралашалар, патшалар, гади халык һәм башкалар. Ләкин шуның белән бер рәттән менә бу бу чынбарлык белән бергә ниндидер тылсым дөньясы хәрәкәт итә, гайре табигый ниндидер көч бар. Ләкин Каюм Насыйри бу көчне тылсым түгел, ә фән һәм гыйлем күзлегеннән чыгып бәяли, күрсәтә. Ике бертуган ахыр чиктә мәгарәдә бер ел булалар һәм мәгарәдә төрле гыйлемнәр, белемнәр алалар. Безнең әсәрдә алар өч төрле дип күрсәтелә. Беренчесе гыйльме кимия. Кимия бу без белгән химия гыйлеме инде. Дөрестән дә мәктәптә менә бу тәҗрибәләрне караганда алар укучыга ниндидер тылсым буларак күренергә мөмкин. Икенче гыйлемнең исеме гыйльме симия. Симия монысы инде алхимия, ягъни тылсым яки

Мәгарәдән соң бу ике туганның юллары икегә аерыла. Әбүгалисина алган белемнәрен гади халыкка ярдәм итеп көн күрә башлый, ә Әбелхарис тырышып алган белемнәрен начарлыкка куллана, нәфес колы була һәм патша колы, патша хезмәтчесе вазыйфасын үти. Әбүгалисина бервакыт Бер шәһәрдә базарда йөргәндә бер сылу йөзле егетне очрата һәм менә шушы хәлвә пешерүче егеткә ул чын күңелдән булышырга тели. Бу егет үз кулы белән хәлвә пешереп сата торган булган. Егет үз кулы белән пешергән хәлвәләрен урамда йөреп кычкырып сата торган булган. Шулай ул бервакыт патша сарае янында узганда, патша кызын күреп, чын күңелдән аңа гашыйк булган. Шулкадәр аны яраткан ки, социаль тигезсезлеккә карамыйча, аның белән очрашып, күрешеп йөрергә, ә аннары хәтта ярәшергә теләгән. Моңга Әбүгалисина Купидон сыман ярдәмчелек күрсәткән. Бу ике гашыйкның мөнәсәбәтләрен хәзерге заман психологлары күрсә, шунда ук кызыл флаг күтәреләр иде. Гәрчә бу патша кызы да гадиләрдән түгел, Ул да бервакытны кызыл флагын чыгарып, хәлвәфрүштән котылырга теләгән иде. Ләкин Әбүгалисина аларга ярдәм итте һәм бу ике гашыйкны кавыштырды. Бу парларны кавыштыру вакытында ул үзенең туганы Әбелхарис белән яңадан очраша. Тик алар утырып бергә чәй эчү урынына бер-берсенә каршы көрәш башлыйлар. Әбүгалисина исә гади катлам вәкиле хәлвәфрүшнең мәнфәгатьләрен кайгыртып, аңга ярдәм итәргә тырышса, Әбелхарис исә югары катлам вәкилләре патшаларның әмерләрен үтәп, хезмәтчесе булып йөри. Ахыр чиктә, хәлвәфрүш белән патша кызы кавыштылар, хэппи-энд булды. Әбүгалисинаның ярдәме аша, әлбәттә, монда бик Күп төрле маҗаралар, хәтта сугышлар аша үтеп, патшаның сүзе түгел, Әбүгалисина сүзе өстен чыкты һәм ахыр чиктә хәлвәфрүш белән патша кызы 40 көнлек туй ясадылар бугай. Әбүгалисина хәлвәфрүшне өйләндергеч, Бохарадан китә һәм аның белән әле күп төрле маҗаралар була. Ул өйләнә дә, аерыла да, патша булып та яши, гади кеше булып гади көнкүреш тә күрә, сәяхәт итә, күп санлы гаскәргә каршы бер үзе дә сугыша, күп Төрле маҗараларга эләгә. Хәтта менә шундый өзек була. Патша Әбүгалисинаны эзләп, аңа бик каты ачуланып, аны эзләп үзе чыга. Чөнки инде хезмәтчеләре аны таба алмый. Шунда чүл янында утыручы бер картны күрә. Аның янына килеп сорый. Монда беркемне дә күрмәдеңме? Юк.
Бәлкем соң ул. Әбүгалисина.
Ә, бер картмы? Әйе. Чәчләре агарган картмы? Әйе.
Ак сакаллымы? Әйе. Юк, күрмәдем.
Тукта, син түгелме соң бу? Ә калганын инде менә шушы китаптан укып белә аласыз. Әсәр бик кызыклы һәм мавыктыргыч. Мин аны сезгә чын күңелдән укырга киңәш итәм. Ә, чынлап әйтәм, укып карагыз, сезгә ошаячак. Ә менә ошамаган булса, сез миңа миңа таш ата аласыз. Менә экранга таш атагыз. Менә монда. Бу хәрәкәттән соң бераз хәлвә фрүшкә ошап киттем шулай бит. Әбүгалисина кыйссасы төгәл фәннәргә мәхәббәт уяткан әсәр булып тора. Үз вакытында андый әсәрләр сирәк булган, шуңа күрә ул зур таләп һәм кызыксыну уяткан. Каюм Насыйри Әбүгалисина образы аша хикмәт вә осталык тумыштан бирелгән талант кына түгел, ул вакыт белән үз өстендә эшләү, тырышлык, максатчанлык, кызыксыну һәм башка яхшы, уңай сыйфатлар нәтиҗәсендә барлыкка килә, дип әйтергә телидер. Миңа калса, автор бу әсәре белән балаларга кечкенәдән үк укы, белемгә омтыл, син дә биеклеккә ирешәсең, дип әйтергә тели. Дөрестән дә, белем һәм хезмәт аша сез ерак булып тоелган галәмнәргә дә үзегезне җиткерә аласыз. Икенчедән, белем ул корал һәм аны яхшылыкка да, яманлыкка да кулланып була. Шуңа күрә бу белемне гел уңай һәм позитив юнәлештә кулланыгыз. Бүгенгә шулар бу китап краш тапшыру иде. Үз фикерләр һәм тәкъдимнәрегезне комментарийларда калдырыгыз. Ә мин киттем, мәгарәгә ашыгам. Мәгарә эчендә караңгы һәм бик салкын Миңа кирәкми ялкын, мин үземә казыйм упкын Алып кит мине дулкын, әрлән диңгез буена Җир асты хәшәрәтләре туена Иң
Эх, Әбелхәрис, мескенкәем, ул бит үзе акылсыз да булмаган, мәдрәсәдә дә белем алган, абыйсыннан калышмаска тырышкан. Ләкин абыйсы, әлбәттә, үтә акыллы булгач, ул бөтен игътибар абыйсына булган. Яхшылыкта үзен күрсәтә алмагач, мәгарәдә дә бер ел калган ул, белемнәрне дә үзләштергән. Ләкин шуңа да карамастан, Менә яхшылык та булмагач, яманлык та үзен күрсәткән инде. Менә үзен чагыштырмаса. Югарыларга менер иде, гыйльме симия куәте белән яки үзе теләсә. Шуңа күрә үзегезне беркем белән дә чагыштырмагыз, сез биеклеккә ирешәчәксез, үз максатыгызга ирешәсез. Бу максатка адым-адым, кечкенә адымнар белән барсагыз.